Destê xwe ne da yê keçik. Kahînekî di xewa xwe de dîtibû ê ji benî Îsraîlîyan zarokek were dinyayê, ew zarok ê serwerî û saltanata Firewn ji rûyê erdê rake. Ji ber vê yekê Firewn zarokên kurd dikuşt, ne tişt yek jî sax bimîne. Xwedê Teala xwast li yê zilm li wan hatiye kirin nimet bike, wan bike serok û wan bixe warîsê rûyê erdê û xwast ku zilma Fir'ewn li ser rûyê erdê rabe, yên zeîf û bêçare ji zordestiya Fir'ewn xilas bibin û hişyarî bide zalimên wek Fir'ewn, Heman û leşkerê wan. Ji ber vê yekî Xwedê Mûsa pêxember şand. Mûsa selama Xwedê lê be gewa dema ji dayik bû Xwedê îlham ji diya wî re şand û ferman kir wî xwedî bike şîrê xwe bidê. Wextê tirsa Firewn kete dilê te ji dep dergûşek çêke û wî bavêje deryayê netirse û xemgîn jî nebe. Em ê Mûsa dîsa vegerînin bate wextê mezin bû ê bibe pêxember. Leşkerên Fir'ewn pê îsyan ku kurkek hatiye dinyayê, lê nizan bûn yê kî ye. Li her derê geriyan, tirseka mezin kete dilê diya Mûsa pêxember. Neçar ma wî avêt behrê. Eskerên Fir'ewn wî dîtin, anîn ba Fir'ewn, ji bo wî bikujin birin. Lê nizanbûn Mûsa ê ji Firewn û ji alê wî re bibe neyar û xemgînî. Ji xwe Firewn, Haman û leşkerên wî li ser xwe veçobûn, li ser xwe veçobûn, gune û xeletiyên mezin dikirin. Jina Firewn hermeteka gelek baş û bi rehm bû. Îmana wê bi Xwedê hebû. Ji Firewn re got, Xwîna vî zarokî li min keliya. Pir şîrîn e. Wî nekuje. Dibe ev zarok bibe ronayiya çavê min û yê te. Em ê wî bixine xulamê xwe ê alîkariyê û xîzmeta me bike. Gotinên pîreka Firewn kete serê wî. Mûsa ji mirinê xilas bû. Firewn di qesra xwe de neyarê xwe û yê zalimên weka xwe xwedî dikir. Lê jê gafil bû. Haya wî ji tiştekî tune bû. Ji xwe dema Xwedê ji bo tiştekî biryar da çav kor dibin, hemû tedbîr û pêşgirî betal dibin. Heta bû sibê xew nekete çavên diya Mûsa. Ji ber derdê kurê xwe dilê wî diperitî. Sebra wê nemabû. Ku Xwedê taqet nedabûna wê dê ji devê xwe bifiltandana. Ji keça xwe re got, Rêça Mûsa bişopîne. Xwişka Mûsa got, Baş e. Li pey rêça birayê xwe ket. Birayê xwe ji dûr ve dît lê hayê alê Firewn jê tine bû. Malbata Firewn li derdora xwe geriyan ku ji Mûsa re da şîrekî bibînin. Lê Xwedê ji Mûsa pêxember re heram kiribû ku ji bilê şîrê diya xwe şîr vexwe. Kîjan da şîr dianîn ji hikmeta Xwedê Mûsa şîrê tu kesî nedimijiya. Xwişka Mûsa çawa agahtar bû çopa wan û ji wan re got, Ez yekî nas dikim ku hûn wê bînin ê bimije. Bi vê awayî qena dilê dayîk xweş û çavên wê ronahî bibe û were zanîn ku ehda Xwedê heq e, Xwedê Mûsa vegerand ba dayîka wî. Lê zehfên mirovan ji vê rewşê xafil in. Wextê Mûsa pêxember bû xort, Xwedê Teala îlim û hikmet dayê. Yê qenc be Xwedê bi vî awayî perû û xelat didê. Mûsa pêxember rojekî kete nav bajar, hê mirov ji xew hişyar nebûn. Dît ku du însan li hev didin. Yek ji ehlê Mûsa bû, yê din jî ji dijminan bû. Yê xizmê wî ji Mûsa alîkarî xwest. Mûsa pêxember jî kulmek avêt yê neyar. Çawa kulm lê ket te ra bû û mir. Kulim nêya mirnê bû, lê gava ecel hat, êdî tiştek ji destê mirovan nayê. Mûsa lê nird ku ruh dide, got, Ev ne karê min bû. Min çawa kir? Kuştin karê şeytan e. Ew ji bo mirovan dijminekî eşkere ye û ji rê derketiye. Mûsa pêxember ji ber vê kuştina xeletî gelek xemgîn û poşman bû. Xwe avête Xwedê, got, Rabbê min, min neheqî û zilm nefsa xwe kir. Tu min bibe. Gunehê min efû bike. Tu Xefûr û Rehîm î. Xwedê Celle Celâluhu piştî vê poşmanî, tobe û duayan wî efû kir. Mûsa pêxember got, Rabbê min, ji ber te vê ni'metê li min kiriye, êdî ez qet piştgirî nadim gunehkaran. Mûsa pêxember wê şevê bi tirs û çav vekirî derbas kir. Dema bû sibe lê nêrd ku aqrebayê wî yê ku bibû sebeba kuştina yekî, dîsa bi yekê din re qirên dike û alîkarî jê dixwaze. Mûsa pêxember jê re got, Tu yekê xirab û ji rê derketî. Dema Mûsa pêxember hewl da ku wî bigire û yek di do biweşîne, xizmê wî jê re got, Hê te do yekî kuşt. Qê tu dixwazî qetla min jî bixî stûyê xwe? Tu naxwazî bibî yekê xêrxwaz, tu fitne û fesadiyê dixwazî. Piştî van gotinan Mûsa selama Xwedê lê be nexwest xwe bixe hevalê cahilan dev jê berda. Piştî kuştina Bêhemdî giregirên bajar civiyan biryar dan ku Mûsa pêxember bikujin. Xêrxwazekê Mûsa bi vê qerarê agahdar bû, baz da hat ba Mûsa pêxember û jê re got, Ecela xwe bike, zû ji vê şehrê derkeve. Ku tu dernekevî ê te bikujin. Ez xêra te dixwazim, ku tu bi ya min bikî nesekine û derkeve. Mûsa pêxember got, Ji ber xêrxwazî û agahdariya te gelek spas. Ez ê ji bajêr derkevim. Bi tirs û bi baldar ji şehrê Firewn derket. Em ji vî beşî fêm dikin dibe mirov xeta bike, bikeve gunehan û neheqî li nefsa xwe bike, lê deriyê tobê vekir ye. Ku em ji dil poşman bibin û xwe rast bikin ê Xwedê me efû bike û ehlê me be jî divê em xwe nexin hevalê cahilan. Dema hewce bibe divê em ji ciyê fitneyê birevin. Her tişt bi mêraniyê çênabe. Mêraniya herî baş ew e ku mirov li gor hikmet gav bavêje.